מיר געפינען זיך אויף פֿיר הונדערט מיט צען הארווארד גאס אין ברוקליין, און דער טעלעפאן איז זעקס איינס זיבן, פֿינף זעקס זעקס, זיבן איינס איינס דרײַ, נאכאמאל, דער טעלעפאן איז זעקס איינס זיבן, פֿינף זעקס זעקס, זיבן איינס איינס דרײַ.
דאס איז עליאט דובק פון איזרעאל בוק שאפ ברוקליין מעסעטשוסעטס, מיר ווילען באדאנקען אלע קאסטומערס און ווינטשען אלעמען א חג כשר ושמח, מיר האבן א גרויסען אויסוואל פון אגדות אין ענגליש ענד היברו, קערות, ספרי קודש, און אויך ספרי חינוך, קומט אריין און איבערצייגט זיך, אחר קשיא ושמח, און גאנצן סטעף פון די איזריעל בוקשאפ. טענק יו.
דאס פארווערטס קול קען מען דערגרייכן דורכן וועבזייטל יידיש דאט פארווערד דאט קאם.
דא איז קאבי ווייצנער מיט ידיעות פון ווארשע. ס'איז לעצטנס. ארויסגעלאזט געווארן א ניי בוך קשענגא ווישטשא אין מיין איבערזעצונג יציאת פוילן. דער מחבר, מיקאליי גרינבערג, פארנעמט זיך דא מיט די אידן אין פוילן נאכן חורבן און דער מלוכישער פאגראם אין מערץ נײַנצן אַכט און זעכציק, וואס האט געמאכט א סוף צו דעם חלום פון א באנייטער אידישער קהילה אין א סאציאליסטיש פוילן. גרינבערג דערציילט אונז נישט קיין אייגענע בויך סברות, ער שטעלט א מיקראפאן אויפן טיש און לאזט די פוילישע אידן אליין רעדן. אז מען ליינט דאס בוך פארשטייט מען אז דער גרויסער חילוק צווישן די נאך-מלחמה'דיגע אידן און די פאר-מלחמה'דיגע אידן אין פוילן איז נישט נאר אז די נאך-מלחמה'דיגע זענען נישט פרום, פרייע, נישט קיין פרומע, ציוניסטן, בונדיסטן, קאמוניסטן אדער סתם אידן זענען געווען אין פוילן נאך פאר דער מלחמה, נאר וואס זשע, כמעט אלע פאר דער מלחמה האבן גערעדט אידיש, און נאך דער מלחמה פויליש. איך האב א ביישפיל אין דער אייגענער משפחה, אין אונזער משפחה אלבום געפינט זיך א בילד פון א מונדירטן פוילישן רייטער אויף זיין פערד, דער רייטער איז מיין פעטער, פון הינטן האט ער אנגעשריבן א דעדיקאציע אויף פויליש פאר זיין שוועסטער, דאס הייסט מיין מאמען. איז אזוי, מיין באבע האט גערעדט בלויז אידיש און אביסל פויליש, מיין מאמע און אירע געשוויסטער זענען שוין געגאנגען אין די פוילישע שקאלעס, אבער אלע האבן ווייטער גערעדט א געשמאקן אידיש, דאס הייסט אז זייער לינגוויסטישע און במילא קולטורעלע אידענטיטעט איז געווען אין א גרויסע מאס א אידישע, די אינטימע ספערע זייערע איז געבליבן א אידישע, די עפענטליכע ספערע איז געווען סיי א פוילישע סיי א אידישע. די נאכמלחמה'דיגע אידן פון דער צווייטער זייט זענען שוין געווען אפגעשניטן נישט נאר פון זייער אמונה נאר אויך פון זייער שפראך, לינגוויסטיש זענען זיי געווען פאלאקן, דערפאר איז זייער שאק געווען אזוי גרויס ווען אין יאר נײַנצן הונדערט אַכט און זעכציק האט די פוילישע מלוכה זיי געפאטשט אין פנים און געזאגט אז זיי געהערן נישט צו דער פוילישער סביבה. עס האט נישט געהאלפן אז זייערע טאטע מאמעס זענען געווען גרייט מוחל זיין אויף זייער כבוד און מבטל זיין אינגאנצן זייער אידישע אידענטיטעט לטובת דער פוילישער קולטור און דער פוילישער מלוכה. הייסט עס אז זיי האבן פארלוירן ביידע וועלטן, סיי די אידישע סיי די פוילישע. איינע פון די פרויען אינעם בוך דערציילט אז זי האט ווי א קינד געפרעגט טאטע מאמע וואסערע שפראך זיי רעדן צווישן זיך. זיי האבן נישט געוואלט זי זאל וויסן אז זיי רעדן אידיש און אז זי איז א אידיש קינד. געענטפערט האבן זיי אז זיי רעדן פראנצויזיש. שפעטער האט זי זיך געלערנט פראנצויזיש אין שול. האט זי נאכאמאל געפרעגט טאטע מאמע וואסערע שפראך זיי רעדן, זי האט שוין געוויסט אז ס'איז נישט פראנצעזיש, געענטפערט האבן זיי אז זיי רעדן דייטש. אן אנדערע פרוי האט דערציילט גרינבערגן אז טאטע מאמע האבן נישט געוואלט די קינדער זאלן וויסן אז זיי האבן קרובים אין ישראל, אויב זיי האבן קרובים אין ישראל קען דאס קינד חלילה פארשטיין אז זיי זענען אידן. האבן זיי אינגאנצן אפגעשניטן דעם קאנטאקט מיט דער משפחה אין ישראל. דאס אלס האט נישט געהאלפן. אלע קענען זיך פאלאניזירן און ווערן אקצעפטירט דא אין לאנד, זאגט זי. אלע, חוץ די אידן. נעמט, למשל, דעם גרויסן פוילישן רעזשיסאר קשישטאף זאנוסי, וואס די משפחה זיינע שטאמט פון איטאליע. קיינער וועט נישט זאגן אז ער איז אן איטאליענע און נישט קיין פאלאק. א איד אבער בלייבט ביי די פאלאקן א איד. צום באדויערן מוז איך מסכים זיין מיט איהם. נעמט למשל זאנוסי'ס בן דור, פוילן'ס באקאנסטער רעזשיסאר ראמאן פולאינסקי. אין דער פוילישער וויקיפעדיע באצייכענט מען אים מיטן אידישן נאמען פון זיין טאטן. דארט הייסט ער ראמאן ליבלינג, נישט איין מאל האב איך געהערט פון פוילישע אידן אין ישראל אז די סיבה וואס זיי האבן עמיגרירט קיין ישראל איז אז ערשט דארט קענען זיי זיין פאלאקן, הא ראיה, אין דער העברעאישער וויקיפעדיע שטייט נאכן נאמען ראמאן זיין פוילישער משפחה נאמען פאלאנסקי. פארן פארווערטס קול אין ניו יארק

איר הערט אן איבערגעחזר'טע אוידיציע פונעם אידישן קול, ניט אן טעלעפאנירן זייט אזוי גוט. You're hearing a repeat broadcast of the Yiddish Voice, no phone calls please. שעריל ענס אוו ברוקליין אייער בעקעריי מיט כשר און פארעוו געבעקס מער ווי פֿינף און צוואַנציק יאר ווינטשט אלע צוהערער פון דער ראדיא פראגראם דאס אידישע קול א זיסן און כשר'ן פסח.

ווי איך טוה דאס אלע יאר, און ווי מאיר טוט דאס אלע יאר, מיט אונז אלעמען אינאיינעם. מיר באגריסן אייך, מיר באגריסן בעריקער מאיר'ן, וואס ער האלט אן אזוי געטריי אטא די דאזיגע ראדיא פראגראם. איך באגריס פערזענליך מאיר'ן מיט זיין משפחה, און אויך די באטייליגטע אין דער פראגראם, חסי' סגל, יוסף לאכמאן, און איך וועל אייך דערציילן א מעשה, איך בין לעצטנס אסאך מער אין ניו דזשערסי איידער אין מאסאטשוסעטס, בין איך געווען אויף א אונטערנעמונג, סתם אזוי מענטשן ארטיגע מענטשן פון ניו דזשערסי, און איינער געפינט אויס אז איך האב צו טון פראפעסיאנעל מיט אידיש, דערציילט ער מיר אז ער האט, דאס איז א פענסיאנירטער מענטש וואס האט אנדעקט די אינטערנעץ, זאגט ער מיר אז ער האט געפונען אן אוצר מיט אידיש מאטריאלן, און וואו איז דאס? זאגט ער מיר ער וועט מיר געבן דעם פונקטליכן אדרעס, דאס איז אידיש וואויס דאט ארג, דאס איז די דאס וועבזייטל פון אונזער אייגענער פראגראם, א ישר כח מאיר וואס דיין פראגראם דערגייט צו אונז באסטאנער אידן, און דורך דער אדאנק דער אינטערנעץ דערגייט דאס צו דער גאנצן וועלט.

און אויסגעוואקסן אין א יידישיסטישער משפחה, מיין טאטע איז געווען א לערער אין די ארבעטער רינגשולן, בין איך זייער צופרידן וואס מיר האבן אזא מזל אין באסטאן וואס מיר האבן א יידישע ראדיא שאו דאס יידישע קול וויל איך. קודם כל לכבוד פסח באגריסן מאיר דוד'ן און אלע מיטארבעטערס אין זיין פראגראם דאס אידישע קול און אלע צוהערער צו דעם פראגראם. איך וויל אייך דערמאנען אז מיר האבן אין ארבעטער רינג א סעריע אידיש לעקציעס וואס זענען אלע אינטערעסאנט. איך וויל אייך דערמאנען אז איך מיט נאך מיטארבעטערס פון ארבעטער רינג און פון באסטאן גרייטן צו אין איצטיגן מאמענט א נייעם אידיש-ענגלישן ווערטערבוך וואס מיר האפן אז עס וועט ארויסקומען אין אן ערך אפאר יאר ארום און דאס וועט הייסן דער

וועט האט אביסעלע מער צו זאגן וועגן דעם. איינס, פסח איז נישט נאר די אכט טאג, פסח הייבט זיך אן דרייסיג טאג בעפאר פסח, און פסח אליין, און נאך פסח, אזוי די פסח איז פארבינדן מיט דריי זמנים מיט דריי צייטן. אונזער חז ל זאגן שלושים יום קודם החג שיעלם ודרשן בהלכות הפסח, דרייסיג טאג זאגן אונזער חז ל זאל מען שוין שטודירן און מאכן זיך גרייט פאר דעם גרויסן יום טוב פסח. אזוי חשוב'ע צוהערן וועלן מיר יעצט רעדן טאקע וועגן יום טוב. דער סדר טיש א סימבאל פון אידישן לעבן.

וואס איז א סימן פון אבילות, ווייל ביום שחל בו פסח חל בו גם תשעה באב, די זעלביגע טאג וואס עס פאלט פסח פאלט אויך אויס תשעה באב, שולחן ערוך אורח חיים סימן תפ עין ג, ביים סוף פון סדר זאל מען אנגיסן א כוס וויין פאר אליהו הנביא,

איז בלויז א זכר פונעם אלטן סדר וואס מיר האבן אמאל אפגערעכט אין אונזער לאנד פונעם קרבן פסח וואס דאס גאנצע פאלק האט פון אים געגעסן און פון אים גענאסן, זענען מיר יוצא מיט א זרוע, א קליין בענדעלע פון אלע קרבנות וואס א פאלק ברענגט פאר זיין עקזיסטענץ אין גלות. אין פרעמדע לענדער מוז ער זיך צופרידנשטעלן מיט א בענדעלע, מער קען ער עס נישט פארווארטן

א זיסען פרייליכען פסח און א געזינט יאר און לאמיר זיך אלע טרעפען אויף שמחות און זיך צוזאמען קומען אין דעם נייעם יאר, זייט אלע געזונט און האט א זיסען פרייליכען כשר'ן פסח.
מיין נאמען איז מישא חאזין, איך בין א אימיגראנט פון מאלדאווע, פון בעסאראביע, פון דער שטאט קעשענעוו, וואס איז בארימט מיטן פאגראם. איך וויל אייך באגריסן מיטן גרויסן יום טוב אונזערן מיט פסח, און איך טראכט דעם יום טוב, און וואס דער יום טוב איז פאר אונז פאר די געוועזענע מיטגלידער פון דער ראטן פארבאנד. איר פארשטייט אפילו ווען מ'איז ארויסגעגאנגען פון מצרים זענען געווען מענטשן וועלכע האבן געבענקט נאכדעם וואס זיי האבן פארלאזט, זיי האבן זענען געווען סקלאוון דארטן, נאר מ'האט געהאט וואס צו עסן און מ'איז געווען צוגעוואונט צו דער סקלאוועריי.

This is WUNR Brookline.
מיין נאמען איז מעקס געלערמאן, און איך ווינטש אלע אונזערע קונים זאלן האבן א געזונטן פרייליכן פסח און א כשר'ן פסח, און אז זיי קויפן די בוטשער אונז האבן א כשר'ן פסח, און דערלעבן בער יאר און טוען די ז פאר מעני מעני יערס. יו נאו, די בוטשער איז איינע פון די בעסטע סטארס וואס איך קען זאגן, און מענטשן קומען פון פון אלל אווער ביקאויז זיי גלייכן צו שאפן ט ד, די פרייזן זענען גוט, די באדינונג איז גוט, און ס'אטמאספער וואו מענטשן קומען אריין און זעהן זעהן זעהט איינער זיך פון צווייטן, אז ער וויל איינער זעהן דעם צווייטן קומט אין די בוטשערי טרעפן זיך דא. אזוי, איך ווינטש אלע די בעסט, מיר זאלן לעבן בריאה און טוהן די זעלבע זאך. איין פראגעלע, איז דא א שטילע צייט צו קויפן? ס'איז אזא פארפאקטע פלאץ דא, מ'קען נישט אטעמען, ס'איז אזוי פארפאקט און ענג ווי סארדינס דא.
ס'איז א וואך צוויי אין יאר, פארשטייסט? א גאנץ יאר איז גענוג, אזוי מענטשן טרעפן זיך, מ'האט געדולד, מ'רעדט דערווייל, מ'טרעפט איינעם צווייטן וואס זעהן זיך נישט דאס איז דער פלאץ צו טרעפן זיך און צו באקענען מענטשן, איז אזוי עס איז נישט געפערליך, עס איז א געלעגנהייט, עס איז א געלעגנהייט צו זען מענטשן. גוט, איך ווינטש אייך א כשר'ן פרייליכן פסח.
טייערע צוהערער פונעם אידישן קול, עס רעדט צו אייך יוסף לאכמאן. איך וויל אייך אלעמען הארציג באגריסן מיט אונזער באליבסטן יום טוב פסח. פסח פייערן מיר קודם כל אין אנדענק פון דער גרעסטער געשעעניש אין אונזער עבר, די אויסלייגונג

דרײַ הונדערט צוואַנציק יאר צוריק איז געבוירן געווארן אונזער פאלק, אזוי אז פסח איז איינצייטיג אונזער רעליגיעזער און גרעסטער נאציאנאלער יום טוב. ווי דער שטייגער איז, ווינטש איך אייך אלעמען א פרייליכן און כשר'ן פסח, זייט מיר אלע געזונט און גליקליך. אייער יוסף לאכמאן. טייערע צוהערער צו דער ראדיא פראגראם אין באסטן, זייט באגריסט. איך בין דאנקבאר פאר דער געלעגנהייט וואס מאיר דוד האט מיר געגעבן צו באגריסן אייך צו דעם שיינעם יום טוב פסח, א יום טוב פון פרילינג, א יום טוב פון באפרייאונג, א יום טוב פון מצה. ביים שיינעם סדר זיצט מיר אלע אינאיינעם אין די משפחה און מיר זאגן די הגדה, די הגדה וכו' ברענגט צוזאמען די גאנצע משפחה און מען לעבט איבער אינאיינעם נאכאמאל די באפרייאונג פון מצרים. די הגדה האט אויך ענטפערס אויף אלע פראגעס.

מען זינגט צוזאמען מיט די משפחה, מען לערנט די הגדה צוזאמען, מען נעמט א פיר כוסות מען טרינקט אינאיינעם, און מען ענדיגט מיט די שיינע לאזונג מיט די שיינע וואונטש לשנה הבאה בירושלים, לאמיר זיין צוזאמען איבער א יאר אין ישראל, אין א פרייע שטאט, א שטאט אן מלחמות.

די ערשטע מצוה איז צו עסן מצה, דאס איז די חשוב'ע מצוה, מיר האבן אויכעט די מצוה צו טרינקען פאר גלעזעלעך אויף וויין, מען, פרויען, יעדער איינער דארף מקיים די מצוה. מיר עסן מרור, מיר עסן נאך אפאר זאכן צו דענקען די גאנצע מעשה פון ארויסגיין פון מצרים, אבער איינע פון די חשוב'ע מצוות אין דעם אווענט איז סיפור יציאת מצרים, צו דערציילן ווי אזוי דער אייבערשטער האט אונז ארויסגענומען פון מצרים. אין אמת'ן, נישט נאר פסח ביינאכט, מיר האבן די מצוה צו דערציילן ווי אזוי דער אייבערשטער האט אונז ארויסגענומען פון מצרים. יעדן טאג, יעדער טאג, ווען מיר זאגן קרישמע, מ'דערמאנט וועגן ארויסגיין פון מצרים, יעדער טאג מיר דערציילן וועגן יציאת מצרים, אבער די נאכט ס'דארף זיין עפעס אנדערש, מ'דארף דאס דערציילן איכער צו די קינדער, נישט נאר צו אונז אליין נישט נאר צו עלטערע מענטשן, אבער די תורה וויל אז איחוד קליינע קינדער זיי וועלן וויסן וועגן די גאנצע מעשה פון ארויסגיין פון מצרים, דערפאר האבן אונזערע חכמים מסכם געווען אז פסח ביינאכט א קינד דארף פרעגן, אפאר שאלות ביי זיין עלטערן און יעמאלט בכדי צו ענטפערן די שאלות צו די קינדער די עלטערן וועלן דערציילן זיי די גאנצע מעשה די גאנצע סיפור פון יציאת מצרים. און יעצט וויל איך פארשטעלן א חשוב'ן גאסט, מענדל לערנער אין סעקאנד גרעיד אין לובאוויטשער שול אין ברוקליין, לובאוויטשער ישיבה אין ברוקליין, וועט שטעלן די פיר קשיות אויף אידיש, און זיין טאטע ר' לערנער וועט ווייטער ממשיך זיין מיטן ערקלערן די פיר קשיות און איבערגעבן אן ענטפער.

טונקען מיר ניט איין אפילו איין מאָל איבער די נאַכט פון פּסח, טונקען מיר איין צוויי מאָל, איין מאָל כרפס אין זאַלצוואַסער און די צווייטע מאָל מרה אין חרישת. די צווייטע קשיא איז שבכל לילה לשנה איך נעם חו מיט איין מצה לילה זה כולו מצה, אַהאַלע נאַכט פון אַ גאַנץ יאָר עסן מיר חמץ אָדער מצה אָבער די נאַכט פון פּסח עסן מיר נאָר מצה,

און איך וועל אייך, איך וועל דיר ענטפערן אין קורץ די אלע פיר קשיות וואס דו האט געפרעגט. מיר עסן היינט ביינאכט מצה צו דערמאנען די ברייט וואס אונזערע עלטערן געגעסן ארויסגייענדיג פון מצרים. זיי האבן נישט געהאט גענוג צייט צו באקן א רעגעלער ברויט, זיי האבן ממש זיי האבן געדארפט ארויסגיין פון מצרים זייער געך, דערפאר זיי האבן נישט געהאט גענוג צייט צו באקן אזוי ברייט, זיי האבן געגעסן וואס זיי האבן געהאט, זיי האבן געגעסן מצה, דערפאר מיר אויכעט עסן מצה, מיר עסן כרפס און מיר עסן מרור, כאטש זיי זענען נישט אזוי געשמאק ווי אלע עסן, אבער מען וויל אויכעט דערמאנען ווי אזוי ביטער און נישט געשמאק געווען צו אונזערע פאטערס אין מצרים. און די נאכט מיר זיצן אנגעלויטערהייט, ווייל היינט מיר זענען בני חורין, מיר זענען נישט קיין עבדים, יעדער איד איז אזוי ווי א קינג, דערפאר עכט זיצן מיר אזוי ווי קעניג. אבער מענדל, מען דארף איין זאך דערמאנען, און מען דארף איין זאך געדענקען, היינט ביינאכט, ס'איז נישט נאר אז מען רעדט וועגן א זאך וואס האט פאסירט אפאר טויזנט יאר צוריק, און מען דערציילט וואס איז געשען מיט אונזערע זיידעס. מיר האבן עכט אונזערע מצרים. יעדער איינער האט פאר זיך זיין אייגענע מצרים, זיין אייגענע פראבלעמס, זיין אייגענע נישט גוטע זאכן, און היינט ביינאכט ווען מיר זיצן צוזאמען און מען דערציילט ווי אזוי דער אייבערשטער האט ארויסגענומען אונזערע זיידעס פון מצרים, דאס מאכט אז דער אייבערשטער וועט אונז עכט ארויסנעמען פון אונזערע מצרים.

א גוטן יום טוב. איך וויל נאר דערמאנען אז פסח נאכט ביידע מוצאי שבת'ן נאכט וואטש איז עיפריל ניינטין און זונטאג ביינאכט עיפריל טווענטיעט מיר וועל מאכן א גרעסער סדר און האלידעי אין צוועלף הונדערט ביקען סטריט איז יעדער און ער איז איינלאדן אויב איר ווילט קומען ביטע קאלסט צו אונז אפיס זעקס איין זיבן זיבן דריי ניין איינס ניין ניין ניין